Jesus enta Jeriko kon waka go inside di town. For der, e get one man wey en name bi Zakeus. E get moni well-well bikos e bi tax kollektors oga. E don tey wey e won si Jesus but e nor fit si am bikos e bi short man. and people too plenty. So he run go climb one sycamore tree make he for fit see am because Jesus go pass that road. When Jesus reach that place, he look up come say, Zacchaeus, come down quick quick because I must stay for your house today. So Zacchaeus come down, come welcome Jesus with happiness. When the people see wetin happen, they come dey complain, dey say, Jesus don go visit that man wey be sinner o. But Zacchaeus stop, come tell Jesus, Oga God, see, I go give half of wetin I get to poor people and everybody wey I don shit before, I go pay am back four times. Den Jesus say, Salvation don come dis house today, because dis man na Abraham pikin too. Yeah, that's better. Man pikin come to find and save pipo wey loss before.

But before e go, e call ten of im servants con give each one money, say, Make una take dis money trade and make profit till I come back. But im own pipo nor like am, so dem con send message follow am say, We no want dis man to be awa king. Wen e come back afta e don get di kingdom, e con call im savants wey e give money make e for know how much dem don gain. So di first one stand for im front sey, Oga God, I don gain ten coins join di ones wey yu give mi. Di oga god kon tell am, Yu do well, yu bi gud savant! Bikos yu dey faithful wit small tin, I go make yu oga ova ten towns. Den di sekon one kon sey, Oga god, I don gain five coins join di ones wey yu give mi. So di oga tell am, You be oga for five towns. Den anoda savant kon sey, Oga God, si di moni wey yu give mi, I keep am inside klot, bikos I dey fear and I know sey yu ash well-well. Yu dey shop food wey nor bi yor own and yu dey plok fruit where yu nor plant. Di oga kon tell am, Na yor word I go take judge yu, yu, yu wiked savant! So yu know sey I bi hash man? I dey shop food wey nor bi my own and I dey pluk fruit wey I nor plant? Den why yu nor put my money for bank so dat. Wen I come, I go collect am with interest wey go dey on top. Den di oga tell di oda savant, Make una take di money from am, gi am to di savant wey get ten. Dem ansa, Oga God, di man don already get ten. Di oga kon sey, I tell una, Anybody wey e get, God go gi am more, but di pesin wey e nor get, even di small one wey e get, God go take am from am. But doz my enemy wey e nor want make I be dia king, make una go bring dem kon kill dem for my front. Jesus enter Jerusalem as king. Afta Jesus tok dis word, e kon go Jerusalem. Wen e rish Bethpage and Bethany for di ples wey dem dey koll Mount Olives, e kon send two of en disciples sey, Make una go di village wey e dey front. Wen una enta, una go si one small donkey wey nobody don sidan put before. wey dem tie for there, make una loose am come give me. If anybody ask una why una dey loose am, make una answer, The Oga need am. So the people wey dem send go come reach the place where Jesus tell dem. As dem dey loose the donkey, the owner come ask dem, Why una dey loose am? Dem answer, Di oga need am. Dem take di donkey kon put dia klot on top am, den Jesus sidan put. As Jesus dey ride dey go, pipol kon dey spread dia klot for road. As e dey enta di road wey go Mount Olives. All the disciples come dey happy, dey praise God with loud voice for all the miracles wey they don see. God don bless the King wey dey come with him name. Make peace dey for heaven and make all the glory be God own. But some Pharisee people wey dey among the people come tell Jesus, Teacher, Make you tell your disciples make dem quiet. Jesus answer, I tell una true word, if dem quiet, even stones go start to shout. Jesus cry because of Jerusalem. Wen Jesus near Jerusalem. E look di town kon dey kry, den e sey. I wish sey una no wetin go give una peace today, but naw God don hide am from una. Time go come when una enemies go surround una for every corner, come block una road. They go destroy una and una children, and they no go leave one block on top another one. Because the time when God come visit una, una no know. Jesus clean di temple. Jesus enter di temple come drive all di pipo wey dey sell tins for there. E come say, God word say my house na prayer house but una don turn am to house where thief dey hide put. Jesus kon dey tish evry day for di temple. Di priest oga dem, di law tishas with di big leadas among di pipol kon dey find how dem go take kill Jesus. But dem nor get any shance, bikos pipol dey listen to wetin Jesus dey tish.